Haia pawb! Wel, mae 2016 bron ar ei ddiwedd, a mae wedi bod yn flwyddyn absolutely f***ing mental. O Brexit i Bowie, o Trump i dîm Cymru yn yr Euros, dyn ni wedi gweld rhai o'r straeon fwyaf anhygoel eleni. Dyma fy ddeg hoff stori o flwyddyn 2016. Be ti'n meddwl, mate? Fi'n mynd i ddechrau gyda rhywbeth sydd wedi bod yn boblogaidd iawn yn ddiweddar. Chi siŵr o fod wedi gweld y fideos ma? A mwy na thebyg, chi wedi bod yn rhan o un. Mae pawb wedi wneud un, ond fy hoff rai oedd y rhai gyda'r cŵn. nôl yn yr haf, pan oedd Pokemon Go yn bach o thing. Nathon ni hyd yn oed wneud fideo amdano fe! Erbyn hyn, mae'r ap wedi cael ei lawrlwytho dros hanner biliwn o weithiau, un o'r aps mwyaf boblogaidd erioed. Mae'n oer nawr. Pwy f*** sy eisiau Pikachu nawr? Damn, Daniel! Damn, Daniel!
Fideo daft!
Ond rili feiral. Erbyn hyn, mae'r ddau yn teithio o gwmpas America yn hyrwyddo sgidiau a wneud fideos ar YouTube. Daeth tristwch mawr unwaith eto yn mis Hydref wrth i Twitter cau lawr Vine. Achosodd hyn, yn y dyddiau olaf, i filoedd rhannu eu hoff Vines a chreu rhai newydd. Er cof am Vine, dyma fy hoff rhai.
Am un mae Mums Car, Broom Broom. Get out my car! Aww. Story time! The ladies congregate here every day to scope out the hot dudes.
yeah, we do. Oh shit, what up? Chi'n cofio dat boy? Fe oedd y broga dath mas o unman. Fi dal ddim yn gwybod pam. O un broga i froga arall. Mae Kermit o'r Muppets di dominyddu'r we. Beth yw e gyda brogaod ar we? Un o fy arwresau eleni oedd y ferch yma. Simone Giertz o Sweden, gyda'i gadgets a robots diangen. Ie, di-angen. Cafodd ei fideos miliynau o views, ac erbyn hyn, mae Simone yn teithio o gwmpas y byd yn creu fideos am ei robots sili. Mae rhaid i fi siarad am y stori yma. Gan ei fod di digwydd dwywaith. Gwylan yn cwmpo mewn i fat o gyrri. Ie! Yeah! Dwywaith! Ni'n aros nawr am y drydedd. Heb os, y creu sydd wedi para hira eleni yw'r bottle flip. Wrth rhoi syml, i'r rhai eithafol. Heb os! Hwn oedd stori mwyaf eleni. Mis diwethaf, dysgodd yr NERC, neu'r Natural Environment Research Council, am y peryglon a'r mwynhad sydd yn dod o crowdsourcing. Wrth iddyn nhw ofyn ar y we am awgrymiadau am enw am eu llong ymchwil newydd. Anghofiwch am refferendwm Ewrop. Dyma oedd y bleidlais bwysica eleni. A pha enw wnaeth dros 100,000 o bobl bleidleisio amdano? RRS, Boaty McBoatface. Wnaethon nhw ddim actually enwi'r cwch yn RRS Boaty McBoatface. Yn y diwedd, oedd e'n RRS David Attenborough. Wel, dyna ni, 2016 wedi dod i ben. O leia fod 'na ddigon i siarad amdano. 2017? Pwy a ŵyr? Falle fydd George Osborne yn mynd â Strictly nawr bod Ed Balls wedi wneud mor dda. Beth am The Cat Food Challenge? Hmm. Bach yn messy.